एहि कार्यक्रममे सभा मण्डपमे उपस्थित एक से एक विद्वान लोकनि छी ओहिमे डॉक्टर भीमनाथ झा छथि जे प्रायः पहिल व्यक्ति छथि जे पत्रकारिताके अपन आजीविकाक साधन बनौलनि ओना अनौपचारिक रूपसँ बहुत गोटा सम्पादक भऽ सकै छी मात्र किन्तु डॉक्टर भीमनाथ झा एकमात्र एहन व्यक्ति छथि जे हिनकर जीवनक आधार पत्रकारिता छलनि हमर जे विषय अछि पत्रकारितामे मैथिली ई जखन हमरा विषय भेटल तऽ हम से ओहो विषयपर हमरा विवर्त हुअ लागल मोनमे पत्रकारितामे मैथिली कि मैथिलीमे पत्रकारिता दुनू दूटा विषय भेलै पत्रकारिता एकटा शास्त्र भेलै एकटा व्यावसायिक आधार भेलै एकटा शिक्षा भेलै एहिमे मैथिली अछि कि नहि अछि आ दोसर भेलै मैथिली पत्र मैथिलियो पत्रकारिता मैथिलीमे पत्र पत्रिका प्रकाशन शुरू भेलै ओकर इतिहास भूगोल की छै तऽ दूटा ई संशय छल हमरा एहि दुनू संशयके हम दू भाग कऽ देलियै एकटा केलियै पत्रकारितामे मैथिली जे शास्त्र भेल आ दोसर केलियै मैथिलीमे पत्रकारिता तऽ पहिने हम से पत्रकारितामे मैथिलीके सन्दर्भमे से किछु कहब एहि शास्त्रके हमरा ज्ञान नहि अछि आ नहि बेसी पढ़ल लिखल अछि आ दऽ देलनि तऽ किछु तऽ महाकाल बजा लेलनि तऽ किछु तऽ करैए पड़त पत्रकारिता में मैथिली के स्थिति बहुत खराब छै अर्थात मैथिली के माध्यम से जे पत्रकारिता शिक्षण संस्थान सब छै लोग डिग्री लै छी यूनिवर्सिटी छै एक से एक छै पत्रकारिता के पढ़ल जाइ छै ओहिमे ओहिमे कतहु मैथिली नहि छै कतहुसँ ओतय मैथिली तखन जे हमरा लोकनि सब शिक्षित होइ छी ओहि ओहि विद्याके उपयोग से मैथिलीमे करै छी कि नहि करै छी तऽ ओहि हिसाबसँ पत्रकारिता पत्र पत्रिका सेहो मैथिलीमे नहि छै तखन पत्रकारिता जे शास्त्र पढ़ै छथि जाहिसँ डिप्लोमा लै छथि एम ए पी एच डी करै छथि ओ अपन ज्ञानके उपयोग विभिन्न भाषाके माध्यम छै ताहिमे करै छथि मैथिल सब ओहूमे दू तरहक मैथिल भऽ गेला जे शास्त्र पढ़ै छथि एक तऽ ओ आजीविकासँ पत्र पत्रकार छथि लेकिन हुनकर माध्यम छनि हिन्दी छनि अंग्रेजी अंग्रेजी छनि टेलीविजन छनि आदि आदि छनि आओर मैथिली पढ़निहो छथि तऽ ओकर उपयोग हुनका अवसरे ओहिठाम नहि भेटै छनि ओहिमे जे बहुत कम व्यक्ति एहन छथि जे नहिए जकाँ छथि जे अपन ओहि शास्त्रक उपयोग ओ मैथिलीके पत्रकारितामे मे ओ करता नहि करै छथि ओ लोक एहन किएक हुनका अभ्यास मैथिली लिखबाके नहि छनि तऽ केना करता ओ पत्रकारिता विभिन्न प्रकारक छै आ विभिन्न उद्देश्य होइ छै एहिमे कोइ राजनीतिक दिशसँ पत्रकार भऽ जाइ छथि कोइ सामाजिकसँ भऽ जाइ छथि कोइ शिक्षासँ भऽ जाइ छथि तऽ सभ ओहि हिसाबसँ जेना जेना पत्रिका पत्रिकाके मालिक जे हिसाबसँ अपन पत्रके प्रकाशन चाहै छथि ओहि हिसाबसँ ओ अपन हुनकर लेखन करै छथि ओहि हिसाबसँ रिपोर्टिंग करै छथिन ओ आओर पत्रकारिताके एहि हिसाबसँ से बहुत कएटा ओकर स्वरूप भऽ गेल छै ओकर एहि दुआरे ओहिमे एकटा पीत पत्रकारिता सेहो एलैए आ पीत पत्रकारिता जे वस्तु नहि छै जे काल्पनिक वस्तु छै ओ ततेक पियबियो जनताके अहाँके जो अही के भऽ जाय अरे ई तऽ ठीके कहै छथि अहाँके अपन जे चिन्तन शक्ति अछि ताहि स्रोत सबके बन्द कऽ दै छै ओ आइ काल्हि बहुतो टा देखबै जे टी वी देखब बन्द कऽ देने छथि हमहूँ टी वी देखब कते दिन भऽ गेल एके चीज सबठाम देखैत रहबै पर एके चीज घोटबैत रहबै अहाँके ई एहि सबके अहाँ पीठ पत्रकारिताके अन्तर्गत राखि सकै छी एहिमे पोलिटिकल पोलिटिकल होइ छै तऽ जे पोलिटक पोलिटिकल पार्टी छै ओ अपन लोकके ठीक करै छै तऽ अहाँ एहि विषयपर खाली लिखियौ दोसर विषयपर नहि लिखियौ अहाँ मानि लिअ ओ समाचार पत्र पढ़ै छी अहाँ तऽ अहाँके जे माइंड अइ से ओहीपर चलि जायत अहाँके तऽ अहाँके फेर चिन्तन शक्ति जे छै से धीरे धीरे ओकर ह्रास हो लगै छै तऽ ई पत्रकारिताके से बहुत शास्त्र छै शास्त्रमे तऽ मैथिली नहिए छै आ जे पढ़नैयो छथि से हुनकर जे मालिक कहै छथिन ताहि हिसाबसँ ओ अपन गप करै छथि आब ई तऽ संक्षिप्त भेल पत्रकारिता भेल मैथिलीके शिक्षे व्यवस्थामे मैथिली नहि छै शिक्षण संस्थामे मैथिली नहि छै यूनिवर्सिटीके छोड़ि दियौ तखन अहाँ अनुभव करबै जे पत्रकारितामे मैथिली आबए ई बहुत सोचनाइ बहुत एखन सम्प्रति बहुत कठिन काज छै दोसर जेकर पक्ष छै से मैथिलीमे पत्रकारिता मैथिलीमे पत्रकारिताके आरम्भ उन्नैस सए सात ईस्वीमे सएह भी भाय भेलै हित साधनसँ पाँच सए पाँच सए भेलै ओकर बाद मिथिला मोद निकललै सातमे ओकर बाद मिथिला मीर निकललै ई पत्रिका सब ई सब कोइ सब पत्रकारितामे प्रशिक्षित नहि छलाह हिनका सबके भाषा साहित्य मिथिला मैथिली हिनकर सभक अङ्गमे अङ्गमे सभ छलनि हेँ तऽ ओकरा ओ केना पुष्ट करी ओहि भावनाके ताहि वास्ते ई सभ पत्रिका निकाललनि तऽ हिनकर सभक पत्रकारिताक लक्ष्य की छलनि हेँ एहि पत्रिकाके दू टा लक्ष्य छलैए एकटा छलै मिथिला मैथिल मैथिली आओर समाज सुधार ई दू टा तथ्यके लऽ कऽ ई पत्रिका सभ निकललै मिथिलामे आबिके से कनि आओर विस्तार भेलै मिथिला मोद आ मैथिल ही साधन ओ विस्तार एहि तरहक नहि छलै लेकिन मिथिला मोदमे आबिके राजनीतिक विस्तार सेहो भेलै एहन एहन समाचार सब ओहिमे छापऽ लगलै लेख छापऽ लगलै जाहिसँ मैथिली भाषीके मिथिला भा मिथिला भाषा भाषीके से राजनीतिक राजनीतिक चेतनाके जागरण होइ राजनीतिक चेतनाके सङ्गे सङ्गे सांस्कृतिक चेतना सेहो हिनका होनि के राजनीतिक चेतनाके सम्पुष्टिक लेल सांस्कृतिक चेतना जरूरी छलैए ताहि ओहि पत्रकारिताके आधार हुनका सब मुख्य उद्देश्य छलनि मैथिली भाषा साहित्य मैथिली संस्कृति एकर सम्पुष्ट हुए एहि प्रति जागरण अबै आ एहि जागरणसँ से सांस्कृतिक चेतनाके साथ मिथिलाके तकर होइ आ राजनीतिक चेतना जे स्वाधीनता आन्दोलन छलैए ताहि ओकरा सम्पुष्टि भेटै तऽ ई प्रारम्भिक प्रारम्भिक जे हमर ई पत्र पत्रकारिता ई सम्पादक लोकनि भेला हिनका सब इएह उद्देश्य छलनि दूटा छलनि है जेना जेना एकर विकसा विकास हो होल गेलै तेना हिनका सब दृष्टियो विकास हो होइत गेलनि आओर ई विकास करीब पचास ईस्वी धरि से बहुत पुष्ट भेलै आ दोसर एकटा महत्वपूर्ण छै जे पत्र पत्र पत्रकारिताके पत्रिकाके प्रकाशन लेल जे पूँजी चाही जनता चाही ओकरा से पाठक चाही एकटा एहिमे एकटा प्रयोग केलखिन मैथिल ही साधन प्रयोग केलखिन विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा ओ कहलखिन कि ओकरे फेर दोहरौलखिन महामोदय मुरलीधर झा ओ किछु पत्रकारके किछु किछु व्यक्तिके से पत्रिका पठा दै छलखिन हेँ बी पी सँ जे एहि आशामे जे अहाँ हमर ग्राहक बनि जायब तऽ ओ ओ पठा दै छलखिन हेँ ने ओ ग्राहक छोड़बै छलखिन हेँ ने घुमबै छलखिन हेँ आ इमहर टाइ टाइ करैत रहै हुनका तऽ पठल ओ ग्राहक कहाँ बनला हमरा आ ग्राहक नहि बनला ग्राहक नहि रहतै तऽ की हेतै पत्रिकाके भविष्य अन्धकार भऽ जेतै भऽ जेतै तऽ ओ प्रयोग नहि ई प्रयोग केलखिन से मुरलीधर झा सेहो लेकिन हिनका हम भी पीस पठबै छियनि मतलब रिफ्यूजो नहि करै छथि ओ आ जब कहै छियनि तऽ हमरा से ओ हमरे ओ खिसिया लगै छथि अहाँके हम कहने छलहुँ पठबै लए ई स्थित छलैए ई स्थित कमो बेस अखन धरि छैहे जे सात पाँच ईस्वीमे शुरू भेलै से चौबीसो ईस्वीमे सएह छै एखन दू हजार चौबीसोमे सौ सवा सात साल भर भऽ गेल तैयो हमरसभके जे मानसिकता अछि मैथिली पत्रकार दिस लेल से अखन तक बदलल नहि अछि तऽ एहि तरहके मानसिक स्थितिमे से मैथिली पत्रकारिताके आरम्भ भेलै आओर सभसँ दोसर जे छै एकर जे सम्बल जे छै ओ विज्ञापन छै विज्ञापनके दू टा आधार भेल एकटा भेल जे सरकार दिस सम्पूर्ण सन भेटए आ जनता दिस हमरा विज्ञापन भेटए से मैथिली पत्र पत्र पत्रिकाके कतहुसँ सहयोग नहि भेटै छै सरकारमे भेटै एहि लेल एकटा डेलीगेशन गेलै मुख्यमंत्री ओहिठाम नीतीश नीतीश कुमार ओहिठाम ओहि सब ओहिमे एकटा हमहूँ रही चेतना समिति लऽ गेल रही ओ कहलकै हँ भऽ जायत भऽ जायत बादमे नहि भेलै ओकर कारण की कहलकै कि बिहार सरकारके जे नियम कानून छै ओहिमे मैथिली छैहे नहि आ मैथिली नहि छै तऽ अहाँ विज्ञापन किया दे सकता है आ ओ नियम कानून बदलतै केना नियम कानून बदलतै जे ओकर लेस लेसर चाहतै ओकर एम एल एम सी चाहतै से अहाँ लग नहि अछि अहाँके मैथिली पक्षमे नहि अछि ताहि दुआरे सरकारी विज्ञापन मैथिली पत्रिकाके नहि भेटै छै आ विज्ञापन नहि भेटै छै आओर ग्राहक नहि भेटै छै दुनू अभाव छै तखन तऽ अहाँ कोनो संस्था कि कोनो व्यक्ति से कतेक दिन चलौतै ओकरा ओ तऽ महाराज दरभंगा कमसँ सिंह छलाह जे मिथिला मीरके एतेक दिन चलौलनि आओर कोन संस्था चला सकैए कोन व्यक्ति चला सकैए ओ ओहिमे ई ओकर दोसर एक पक्ष भेलै आब ओहिमे एकटा आओर पक्ष ओहिमे कि जे सम्पादन सम्पादन छै चाहे संकलन छै आइ पहिलुका सम्पादन जे होइ छलैए से हैंड सेटिंग होइ छलैए आब जे बेसी लिखन होइ छै इन्टरनेटसँ अबै छै आब इन्टरनेट आइजिक सम्पादक इन्टरनेट हुनका नहि अबै छनि तऽ ओ सफल नहि भऽ सकै छथि जेना एकटा उदाहरण दै छी हम आइ काल्हि बहुत लेखक सभक हाथमे मोबाइल छै फटाफट लिखलनि फोटो खिचलनि आ सम्पादककेँ पठा देलखिन आब ई सोचिए ओहिमे सम्पादक ओकरा की करतै सम्पादक की करतै ओकरा प्रेस देतै प्रेस ओकरा कम्पोज करतै ओ केना कम्पोज करतै ओ ओकरा चाहिए तऽ हार्ड कॉपी चाहिए ओकरा तऽ सम्पादकके तऽ पहिने हार्ड कॉपी चाहिए तऽ तखन ने प्रेस लाग देतै ओ तखन ओ कम्पोज करतै अहाँ ओकरा फटाफट लिख कऽ पठा देलियै आ ओकर ओकर अहाँ ओहि सम्पादकके अहाँ स्थिति समझ बुझियौ ओकर ओ केना अप्रेस हेतै अप्रेस कतै हमरा नाम दिअ मानि लिअ ओहि सम्पादकके चाहे ओहि ओहि संस्थाके ओकर ओकरा प्रिंट निकालैके सुविधा नहि छै तखन प्रेसवला एतै कोइ प्रेसवला कहतै नहि हमरा तऽ प्रिंट केना निकालब हम तऽ ईसभ समस्या एलैए एकटा आओर समस्या एलैए कि बीचमे ई आइ काल्हि छै जे बेसी ठाम यूनिकोडसँ टाइप होइ छै माथि करै छी जे एहिपर यूनिकोडसँ टाइप करै छी तऽ यूनिकोडसँ टाइप करै छी तऽ एखन प्रेस सब नहि छै कहाँ तऽ पटना बिहार तऽ नहिए छै जे यूनिकोड कोनो प्रेस सब एखन तक स्वीकार नहि केलकैए ओ पुरनके टाइपमे कर करतै ओ आ यूनिकोडमे जे अहाँके अबैए इन्टरनेटसँ आयल चाहे मोबाइलपर आयल ईमेलसँ आयल तऽ ओकरा कन्वर्ट करू अहाँ जे जे जाहि टाइपमे अहाँके करै छी ओहिमे पत्रिका प्रेस छपैए मैं यूनिकोड के करे छी अहाँ से कुर्दे में करे छी चाणक्य में करे छी शिवा में करे छी फॉन्ट सब में ओ ट्रांसफर करबे ओहि में अहाँ तखन अहाँ प्रेस वाला के देबे त एहि में फॉन्ट मिसिंग होइ छै तखन फेर अहाँ होइ छै कि फॉन्ट मिसिंग भेलै तऽ अहाँ ओकरा ओकरा प्रिंट निकालू तखन अहाँ प्रूफ पढ़बै ओकरा ई ई समस्या सब एखन नव नव एलै एहिमे एकटा आओर समस्या छै

एहिसँ होइ छै कि बहुत फ्रॉन्ट मिसिंग सब होइ छै आ परेशानी सम्पादन जे कला से पत्रकारिता बेसी बढ़ै छै तऽ ई सब आइके बहुत बेसी समस्या आबि गेलैया जे मैथिली पत्रकारिताके से करै छै एहिमे तऽ से कि अहाँ लोकके की कहऽ चाहै छी अहाँ अहाँके पत्रिकाके उद्देश्य की किछु हम कहने छलहुँ हँ एहि सन्दर्भमे लेकिन उद्देश्य कोन कहै छी अहाँ अहाँके साहित्यिक पत्रिका बनबऽ चाहै छी अहाँ कि राजनीतिक पत्रिका बनबऽ चाहै छी अहाँ कि विचार प्रधान पत्रिका बनबऽ चाहै छी तऽ मैथिलीमे समस्या छै कि अहाँ किछु नहि कऽ सकै छी कोनो एकटा नहि कऽ सकै छी अहाँके सब चाही सब कहत कि हमरा घरमे तऽ बच्चा लग अहाँ छै हमरा कहत कि हमरा ई कहाँ अछि तऽ ओहिमे अहाँके सब चीज जखन करबै अहाँके तखन आओर समस्या भए जायत ओहिमे बच्चो लए देबै अहाँ बुढ़ियो लए देबै आ जब जवानो लए देबै सब चीज देबै एके पत्रिकामे केना हेतै अहाँके साधनो तऽ कम अछि तऽ हेतै कि अहाँ पत्रिका एकटा निर्धारित करियौ जे हम एहि तरहक पत्रिका छपबै एहिमे तऽ ई समस्या छल छै मैथिली पत्रकारिताके मैथिली पत्रकारके एकटा आओर समस्या छै ओ समस्या छै जे लेखनके तऽ अव्यवस्था छै सब अपने दिससँ अपने हिसाबसँ लिखबै आ जे कोनो पत्रिका छपै छै कमसँ कम पत्रिकामे तऽ एक रूप हेबाक चाही सबसँ पैघ समस्या समस्या छै तऽ एहि लेल सम्पादक जे छथि तऽ हुनको जनैके चाहियनि ओ जे नहि कहथिन हम एना नहि करबै तऽ हुनका जे हुनका नहि बुझल छनि ओ की अनका ओ करथिन मे तऽ मैथिली पत्रकारिता इहो एकटा समस्या छै जे अहाँ ओकर जे लेखन शैली छै ओकर ओ लेखन शैलीके से कोन रूपमे रखऽ चाहै छी अहाँ इहो एकटा समस्या अयलैए पत्रकारके आ पत्रकारिताके छै जे ई तऽ सब ई तऽ सब पत्रकारक छै जे अहाँ लोकके अपना अनुकूल बनबऽ चाहै छी तऽ तकरा चर्चा आगू केबे केलहुँ ओहि छै मे आ मैथिलीमे तऽ पत्रकारिता पत्र पत्रपत्रिका छै नहि बेसी तऽ कतेक कहबै पत्रकारिताके पढ़ाइ लिखाइ तऽ छै नहि कतहु तखन तऽ एहिमे पत्रकारिता शास्त्रपर से एकर हमसभ कोनो ज्ञाता नहि छी आ एहिसँ बेसी हम एहिमे की कहि सकै छी से एखन एकटा प्रश्न करै छी कनि आ अहाँ कहलियै कि जे जेना अहाँके यूनिकोड्स अहाँके प्रेसके कृतिदेव ई सबमे कन्वर्ट करऽ पड़ै छै हँ। आब जे लेटेस्ट प्रेस छै तकरा कृतिदेव से यूनिकोड के ओ सब प्रेफर करै छै हँ। तऽ हमरा लए अहाँके उल्टा के समस्या अछि हँ हमरा नहि, जे नहि, देखियौ किछु प्रेस प्रेस छै एहिमे जी। कहलहुँ ने, पटना कहलहुँ ने जी, ओहिठाम जी। जे प्रेस सब छै जी। से सब यूनिकोड के नहि स्वीकार केलकै अभी सएह कहि रहल छियै एतऽ उल्टा छै हँ। तऽ हमर जेना अहमदाबादमे प्रेस छै हँ तऽ हमरा हमर प्रेस यूनिकोडमे काज कऽ रहल छै तऽ दुनूटा चीज छै ई नहि छै जे दुनू समस्या छै दुनू समस्या छै जी, जे जी। जाबे एक तरहक नहि हेतै ताबे ई समस्या बनल एहि लए रहतै। एक तरहके एकटा चीज हेबाक चाहिए जे कम से या तऽ यूनिकोडमे अहाँ सभटा चीज करू अच्छा सबके फॉन्ट अलग रहै छै हँ। सबसँ पैघ ई मतलब एकटा सम्पादक के रूपमे जे मतलब एकटा कना जाइ छै कखनो कऽ जखन कि ई समस्या सब हमरा सबके अबै छै जेना नेपाल वला कहलियै नेपालके बहुत गोटा मैथिली लिखै छथिन धीरेन्द्र प्रेमर्षिके गजल आयल छलै ही आयल छलै ओकर फॉन्टे अलग भऽ जाइ छै भऽ छै अच्छा आओर एकटा समस्या छै कि जे अंग्रेजीमे फुल स्टॉप लेल सुना दै छियै तऽ ओ यूनिकोडमे जे पठबै छथिन ओ फुल स्टॉप दऽ देथिन ओ आब लिअ अहाँके समस्या भऽ गेल देवनागरीमे तऽ चलै जी सबटा के आप पूर्ण विराम करैत रहू पूर्ण पूर्ण विराम दै छियै हमसब तऽ ई तऽ आओर समस्या छै एहिमे आ जखने अहाँ ओकरा चेंज करबै फाउंड करबै ओ किदन भऽ जायत ओ आब लिअ अहाँ माथ दुखबैत रहू ओहिमे ई समस्या सब आजुक जे सम्पादन कलासँ सम्बद्ध छथि हुनका लग छनि एकटा बहुत महत्वपूर्ण हम कहै छलहुँ हेँ जे मैथिलीमे जे सप्त पुरुषे सब निकालैत गेला है महिला लोकनि बहुत कम एहि दिसमे आगू भेल छथि पहिल पत्रिका जे महिला द्वारा सम्पाद भेल ओ छलै कोशी कुसुम अम्बिका मिश्र सहरसा निकालै छलियै ओकर बाद स्वाति निकाललनि कमला चौधरीक मुजफ्फरपुरसँ। बम्बइसँ एकटा पत्रिका निकाललै मिथिला दर्पण। ओ हुनकर नाम नहि मोन पड़ैए भाय मोन हुए तऽ कहि देब रमा झा रमा झा तऽ ओ किछु दिन पत्रिका निकाललै ओकर हँ हँ से से भेल छलै ओ नाम नहि मोन पड़ै छलै ओहिठामसँ निकललै पत्रिका तऽ किछु दिन तऽ ओकर ओ सभकिछु छलियै बादमे पता नहि आब कतऽ चलि गेलियै ओ नहि छल आ ओहि क्रममे जे नवीनतम जे छै से बाची निकलैए हमरा बुझि रहे एकरासँ एकटा निकलै रहए मैथिली ओ मुदा ओकर सम्पादक महिला नहि रहै अच्छा सम्पादक हँ महिला महिला सम्पादक करै छी अभी तऽ अखन निकलैए वाची निकल निकलैए तऽ जे जे ओहि सब पत्रिका से अंतर स्वरूप छै एकर अब एकर दुनू कारण भऽ सकैए दू कारी भऽ सकै जे ओ सम्पादक छलिए जे से केवल बहुत लोकलाइज छलिए ओसब ओकर सबके जे अनुभवक क्षेत्र छलनि हेँ सीमित छलनि हेँ मिथिला दर्पण जे निकलै छै ओ वाणिज्य प्रधान किछुमे अथी विज्ञापनो अबै छलै ओहिमे लेकिन वैसे चललै नहि आब एखन एकटा निकलैए वाची निकलैए तऽ वाचियो जे निकलैए से कुथि रहल अछि कुथि एहि दिसमे रहल अछि एकरा तऽ आर्थिक सहयोग नहि छै विज्ञापन नहि छै सरकारसँ नहि भेटतै तखन एकर सम्पादक जे प्रकाशक छथि से कतेक नहि खिसथिन एकरा ई समस्या छै सब पत्रिकाके एतेक पत्रिका निकलल है मैथिलीमे उन्नैस सए पाँच ईस्वीसँ लऽ के बहुत पत्रिका सब साल दू चारि पाँच साल पर नौ नौ पत्रिका निकलै छै तऽ चारि सात अंक निकलल आओर चल गेल ओकर वएह कारण छै उत्साह तऽ हमरा लोकनि कऽ लै छी मातृभाषा सेवा कर कऽ लै छी लेकिन ओकर आधार जे छै से ओकर जे विज्ञापन छै सरकारी सहयोग छै पाठकक सहयोग छै ई सहयोग आइ धरि मैथिली पत्र पत्रिकाके नहि भेटलै अछि जाहिसँ मैथिली पत्रिका पत्रकारिताके ने विकास हो सम्भव भेलैए नहि मैथिली पत्रकारिता पत्रकारितामे मैथिली आबि सकल है जा धरि ई दुनूटा संपुष्ट नहि हेतै ता धरि मैथिली पत्र एहिमे एकटा आरो सही कहलियै आओर एहिमे एकटा इहो कहबै जे छपै लए बड्ड बेसी उत्सुक हमरा छापू मतलब ताहि लए अहाँके एक से एक आबि जायत अहाँके ततबा हमरा लग आलेख अछि ई समकालीन स्त्री लेखन विशेषांकमे लेकिन हँ हम पत्रिका नहि कीनब हम पढ़ब नहि पाठकके भाव जे कहलखिन हेँ से सभसँ बेसी जे आ, दिक्कत छै से छै मैथिलीमे पाठकके अभाव एहि क्रममे जे काल्हि तीन गोटा ओतऽ बैसल छलथि तऽ हम ई कहलियनि जे कार्यशालामे ओसभ अयलथि भोरमे खेनाइ पिनाइ खेलथि पूरा दिन अपन बढ़िया जेना देलखिन दिनो में खनाई खाइए गेलथि जेना कि हम अथी केने छी भंडारा चलि रहल छै ई बच्चा के हम कहली कि जे हिनकर सबके रजिस्ट्रेशन कऽ लिअ कियाकि उज्जैन के लोग लए हम तीन दिन के पाँच सए टाका रखने छलियै रजिस्ट्रेशन के से जे ओतऽ गेलै तऽ बी एकरा कहलियै हँ हँ कनी कालके बाद कनी काल बाद तकर बाद हम देखलहुँ जे धीरे धीरे तीनू गोटा एना कऽ कऽ पाछू बाटा हम तऽ देख रहल छलहुँ जे पाछू बाटा ससरि ससरि कऽ ससरि ससरि कऽ बाहर निकलि गेला आइ ओ सब काल्हि कहलनि जे सब गोटा ओतै काल्हि सब आइ अहाँ एको गोटा के नहि देखबै हँ ई छी मैथिली एकटा आओर समस्या बहुत छै एकर केओ ई नहि छै कि बेरोजगार छै कोई बेरोजगार नहीं छल पत्रिका अहाँ रचना आबि गेल अहाँके पत्रिका अहाँ छपि गेल जेना तेना आब ओकरा करबै की अहाँ पठेबै लोकके तऽ पठ पठबै तऽ अहाँके लोक चाही तऽ से लोक अहाँ लग अछि नहि पहिने बुक पोस्ट चल जाइ छलैए एक टाका पाँच टाकामे आब ओ जहाँ पोस्ट ऑफिस देबै ओ फाड़ि कऽ फेंक देत ओ आ ओकरा अहाँ ई रजिस्टर्ड बुक पोस्टसँ पठेबै तऽ एकटा पाँच रुपैआके दससँ पन्द्रह रुपैआके पत्रिका पठबै लए अहाँके पच्चीस रुपैआ खर्च पड़त चालीस खर्च पड़त आब ई सोचियौ अहाँ जे एकटा पत्रिका पढ़बै लए जे हमरा ग्राहक बनि गेल मने सए रुपैआ दू सए रुपैआ तीन सए ग्राहक बनि गेल एकटा अंक निकालबै तऽ हमरा पच्चीस तीस टाका खर्च पड़ैए तऽ ओकर प्रोडक्शन कॉस्ट कतेक भऽ गेलै ई प्रोडक्शन कॉस्ट जे नहि छै तखन अहाँके कते दिन कोई साहस करते हम कहीं किछ एहि विषय पर कहऽ चाहब चूँकि पत्रकारिता वाला बात भेलै हमर प्रिय विषय इएह छी तऽ हम बहुत रास अ, प्रयोग करैत रहलहुँ वाची संगे पहिल अंक निकललै डेढ़ सए टकाके बहुत गोटा फ्रीमे लेलनि बहुत भेलनि तकर बाद धीरे ओ डेढ़े सए रहलै तीन साल पूरा भऽ गेलै हँ जी ई अंक हम रंगीन प्रति निकाललहुँ जाहिमे कि रंजू दीदीके कवर छलै एकर एकटा पत्रिकाके कॉस्ट हमरा पड़ल छलै तीन सए पैंसठि टाका एकर पृष्ठके अहाँ क्वालिटी देख लियौ एकटा पत्रिका हमरा पड़ल छलै तीन सए पैंसठि रुपैए आर एकर मूल्य हम जे कियाकि हम नहि ओतेक करितियै तऽ सभ हमरा मारि मारि फेरतै कियाकि डेढ़ सएके बहुत लोक कहि रहल छलै तऽ इहो हम देलियै ओकरा डेढ़ सएमे ठीक छै तऽ दुगुनो सँ कम के हमरा ई छले। ओ तऽ पागल छै तऽ भेलै। ओहि ठाम नहि छै तऽ जते मारि पत्र पत्रिका छै से व्यवसायिक दृष्टि से एकोटा पत्र पत्रिका नहि छपलै आइ धरि ताहि दुआरे से बहुत व्यवधान छै मैथिली पर कि किछु अपने हम एक्सेप्शन के बात कहि रहल छी हँ व्यावसायिक दृष्टि से हम सब 18 20 साल मिथिला दर्शन छपलहुँ हँ हँ हमरा सबके कोनो एक एडवर्टीजमेंटके अभाव नहि भेलै हमर साढ़े तीन से पाँच हजार कॉपी छपै छलै हमर कम कीमत छलै पच्चीस टका सभटा रेलवे स्टॉलमे अहाँके भेटैत छलै सभटा बुक स्टॉलमे अहाँके भेटैत छलै हमर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एहन फाइन छलै जे कोनो प्रॉब्लम नहि छलै शुरूसँ बहत्तर छिहत्तर मैक्सिमम अस्सी पेजके हमसब ओहिमे रखने छलहुँ आ कैलकुलेशन पूरा हमरा सबके छलै आ हमर टीममे पाँच गोटे छलथिन रामलोचन जीके मिलाके चारि गोटे आर एक गोटे जे कार्टून बनबै छलथिन जे कवर डिजाइन करै रहथिन एक गोटे जे कम्पोज करै रहथिन ओहिमे एक गोटे जे एडिट कऽ के तकरा करै छलथिन तऽ ई जे हमसभ जे एकटा मॉडल अपना बनेने छलियै ओहि मॉडलमे चलि सकैत छल ई तऽ बाई चांस कोरोना बीचमे आबि गेलै आ अजय सिंहके देहान भऽ गेलनि तऽ सभटा गड़बड़ा गेलै नहि तऽ अदरवाइज हमरा नहि लागै छै जे एहि तरहके एहि स्टैंडर्डके पत्रिका एहि क्वालिटीके प्रिंटिंग कहली जे एहन आइ धरि मैथिलीमे सक्सेसफुल पत्रिका पाँच हजार कॉपी नहि भेल छै तऽ नहि भऽ सकै छै से नहि छै प्रॉब्लम ई छै जे जेना ठीक छै बिहार सरकारके विज्ञापन हमरो नहि भेटल छलै लेकिन हमरा साहित्य अकादमीके विज्ञापन भेटलै यू विल हैव टू बी एक्चुअली समहाउ रजिस्टर कऽ के अहाँके प्रेशराइज कऽ के अहाँके आगू बढ़ऽ पड़त एहिमे बहुत सहायता हमरा भेटलै सुलभ शौचालयसँ एहिमे कोनो शक नहि आ आर बहुत तरहके बिजनेस संस्था छै जकर सहायता भेटने छलै क्लाइजन मकैन वगैरह के एडवर्टीजमेंट हमरा सबके भेटै छलै तऽ सवाल ई छै जे जे एकटा आओर जे प्रॉब्लम अहाँ पॉइंट आउट केने छियै यूनिकोड के हाँ टू टाइप फॉन्ट के ओकरो ओकरो में एकटा पॉलिटिक्स ऑफ बिजनेस

ई बैक कन्वर्टेबिलिटी वाला सबटा करबे करब सो ई भेलै एतऽ एतऽ आबिके गाड़ी रुकि गेलै नहि तऽ ई कोनो प्रॉब्लम तऽ नहि छै आन कोनो देशमे ई हमरे प्रॉब्लम हँ तखन तऽ अखन नहि छै लेकिन प्रॉब्लम तऽ अखन जे व्यवहारिक जीवनमे अखन प्रॉब्लम तऽ भइए रहल छै ई से गप

जब हुनका पठबै छियनि तऽ भेटनि कि नहि भेटनि सन्देह रहै छै हुनको आ सङ्गे सङ्गे जे होइ छनि जे हमर ई ग्राहक छथि छथि हुनका हम से सभके से अथी कर पठा दै छियनि पी डी एफ पठा दै छियनि पी डी एफ पढ़ि कऽ अहाँ बुझि जइयौ एहिमे छै समय समय साल समयपर अहाँके ओ

एकर एकटा तऽ प्रोफेशनलिज्मके जे जरूरत छै जेकि मिथिला दर्शनमे रहै हमरा लगैए मिथिला दर्शनसँ बढ़िकऽ हमरा हमरा एखन तक पत्रकार नहि लागल हमसब ताकि ताकिकऽ पढ़ी आओर कतेक गोटेके मेम्बर बनेलहुँ ओकरा आओर ओकर नाममे बड़ा बड़ा नेटवर्क बहुत बढ़िआँ छै अपने घर भाड़ा लै छिए हर घर तऽ हम तऽ परमानेंट छी हँ हँ ओ तऽ चूँकि घर भाड़ाके सपोर्ट छै चेतना समितिके तेँ चलि रहल छै नहि तऽ

प्रॉब्लम की भऽ रहल छै लोकके दस टा पत्रिकाके हम मेम्बर बनलहुँ ओ दूटा कॉपी भेटल तकरा बाद बनबै हँ ई सबसँ पैघ समस्या छै आ वाचीके सदस्यता बहुत गोटा एहि दुआरे नहि लेलनि जे एहिसँ पहिने ओ बहुत रास पत्रिकामे इन्वेस्ट केने छलखिन हम्म। लेकिन हुनका ओ पत्रिका कहियो नहि भेटलनि तऽ एकटा ई ई एकटा चीज छै एकटा किछु संस्थाके हम सजेशन देलियनि मतलब व्यक्तिगत कहलियनि जे

दीपाजी वाची पत्रिका सब ठाम पहुँचे पहिले हिनका सब डाक से जाय छै नहीं पहुँचे ग्रुप बनौने छै हाँ नहीं पहुँचे छै तैले हिनका समूह पर एते गोटे कावे छै हमरा बाची नहीं भेटल हमरा नहीं भेटल लिखे छथिन जे गेल रसीद के फोटो पठा दे छथिन तकर बादो नहीं दोबारा पठावे छथिन आ तते शांत संजत धैर्य पूर्वक सबके जवाब दै छथिन पठबै छथिन ई बहुत ट्रिमेंडस जॉब ई कऽ रहल छै बहुत। ई जैसे नहि भऽ सकै छै सब तऽ नहि संभव छै लगा मुहरी पीठ ठोक दे छै बहुत पीडीएफ लए हम रमन जी के कहबन जे पीडीएफ जे अबै छै तऽ हम एतबा करै छी जे ओहिमे देख लै छियै ई बुझि गेलहुँ जे किनकर किनकर कोन रचना छनि

हमरा आश्चर्य भऽ गेल देख के जे गीता प्रेस में सबसे बेसी भीड़ छलै आ बच्चा सब हनुमान चालीसा ओ सब कीन रहल छलै सबसे बेसी भीड़ छलै गीता प्रेस में और हर एक में साइकिल में मतलब एक तारा अछि भोपाल के और सब बच्चा अथिये सब नहीं सब राजकमल पर भीड़ सम्यक प्रकाशन पर भीड़ सबटा प्रकाशन पर ओहिना भीड़ छलै आ लोक किताब कीन रहल छलै खूब कहै छै खूब कीन रहल छलै तऽ ई चीज तऽ एकदम नहि मानब अपना सबके हेबाक चाही ई पत्रिका हमरा नहि जमैया आ ने हमरा वाचिल बहुत गोटा कहबो कयलनि हँ घरो बाहर जेना ओ पत्रिका देख के लगे छै ना हाथ में कि एकटा फीलिंग होय छै ओ ओ फीलिंग हो जे हम क्या आवाज के कहलो हमरा चिट्ठी लिखू हम फील करऽ चाहे जे जे एज ए एडिटर जेना चिट्ठी भेटै छलै तऽ ओ चिट्ठी के की फीलिंग होय छलै मिथिला मीर किने ले हम सब पाँच किलोमीटर जाए मनिका से स्टेशन से ट्रेन देखियौ एकटा आओर समस्या छै समस्या छै कि जे पत्रिका अहाँ पढ़लहुँ ओहि पत्रिकामे

जखन अहाँके पत्रिका के थ्रू ओ अथी जाइए तऽ अहाँके कम से कम पत्रिका तक अहाँके ओ पहुँचेबाक चाही हरेक चीजके एकटा सिस्टम होइ छै जे सिस्टमके आब अपना सब बिसरल जा रहल छी बहुत बहुत धन्यवाद और ई सेशन हमरा सब लग हमरा लग ई अंतहीन सेशन अइ कियाकि एते बढ़िया लागि रहल अछि हमर सबके विषय से जुड़ल अछि बहुत बेसी मोन लागि रहल अछि

आदरणीय भीमनाथ झा जी जे मैथिली प्रति चेतना जागृत हेबाक चाही से चेतना जा हेतै नहि रहतै लोकके अपन मातृभाषाके प्रति चेतना नहि रहतै ओकर संरक्षण केना हेतै ओकर विकास केना हेतै ओकर प्रचार प्रसार केना हेतै ई चेतना जा धरि नहि औतै लोकके ता धरि लोकके मैथिली पत्रिका पत्रिका एकटा चीज हमरा आओर अछि जे अति सर्वत्र बरजैया तऽ जे होइ छै पहिने जेना हमसभ किछु ताकै छलियै जे मैगजीन कखन आओत पढ़ै लए किया तऽ पढ़ैके हमरा सभ लगमे साधन कम छलै जे घरमे किताब छलै या अहाँसँ दूगो अनलहुँ या हुनकासँ एखन जे ई मोबाइलके दुनिया छै या इंटरनेटके जे दुनिया छै से मने ओ पढ़ैके लेल ततेक सामग्री जुटा दै छै एक तऽ कारण ई भऽ जाइ छै तकर बाद हमरा सभके होइए कि जे मैथिली पत्रिका लेनाइ मने एकटा हमरा

महिला समस्या पर लेख लिखिए अहाँ अहाँके हम कहलहुँ मानि लिअ तखन कविता हमर छापि दिअ ने आब लिअ हम अहाँ कहै छी जे हमरा से नीता झा कथा पर लेख दिअ अहाँ कहै छी हमर कविता छापि दिअ ई तऽ अहाँ मेहनत करबै तखन ने हेतै ओहिमे अहाँ मेहनत करबै नहि आ कथ कथ क- क- कवितामे तऽ जल्दी लोकके प्रसिद्धि भेट जाइ छै मंच भेट जाइ छै आ लेखमे तऽ कनि परिश्रम करऽ लेखमे पड़ै तऽ- परिश्रम करऽ पड़ै छै से लोक परिश्रम कऽ लिख कऽ के लिखऽ नहि चाहै छै ई एकटा अलग समस्या छै एहिमे आ ताहि संगे यदि अहाँ कहि दियै जे ई कविता बढ़िआँ नहि अछि आ तखन अहाँ देख लियौ जे फेसबुक पर अहाँ बारेमे की लिखल जा रहल अछि इहो सब होइ छै हमर कमसँ कम बीस टा दुश्मन तऽ अहिना बनल हँ

से पढ़ऽ चाहै छी बहुत गोटे सबके इच्छा होइए जे मैथिली भेटतै तऽ पढ़ि पढ़ब चाहे पत्रिका हुए चाहे पोथी हुए जे जकर जे क्षमता अछि से चाही पत्रिकामे आओर विशेषता छै ई जे ओ पीरियोडिकल होइ छै चाहे ओ साप्ताहिक हुए मासिक हुए त्रिमासिक हुए ओकरा जे छै ओकर सिलसिला जे छै बनल पोथी तऽ एकटा भेल जतेक पत्रिका छै आ पाठको छै इच्छो छै सबके जे से जे से ओ भेटै मुदा ओकरा भेटतै कोना ओकरा ओ एकटा पत्रिका किनैके लेल मानि लिअ जे बाछी जे कोनो गाममे अछि ओ नाम सुनने अछि मैथिली प्रेमी अछि ओ मुदा ओकरा बाछी कखन केना भेटतै बिना अहाँसँ सम्पर्क केने ओकरा तँ भेट नहि सकै छै कतौ। आ एकटा गामक लोक जे केवल पाठक अछि ओकरा प्रेम छै मैथिलीसँ, चान जानऽ चाहैए पत्रिका पढ़त ओ ओ अहाँसँ सम्पर्क साधत से ओतेक तँ ओकरा जे से मैथिलीके इच्छा छै मैथ ओहि लए तँ ओ जे से जान नहि देत ओहि लए जे से बान्हऽ नहि बान्हत। तँ हमर ई कहक आशय अछि। जे सुविधापूर्वक उपलब्धता जखन हेतै हिनके जे ओ मिथिला दर्शनके जे चर्चा कयलनि अछि तऽ मिथिला दर्शन किएक एतेक सर्कुलेशन भेलै अहाँ ओहि समयमे कोनो स्टेशन पर जाउ मने जंक्शन पर मधुबनी जाउ सकरी जाउ चाहे एम्हरका जाउ आनो हमसभ तऽ सहरसा गेलहुँ तऽ ओकरा जे छै मधेपुरा स्टेशन पर जे छै ओ किनलहुँ भेटलै तऽ जखन स्टेशन पर बैदेही चारि आना के पत्रिका छलै छलैया आ ओहो ओ जे छै स्टॉल सब पर छलैया पसरल छलैया अब ओ पत्रिका बैदेही पत्रिका ले जे मानि लिअ जे से हमसब जे से मधुबनी में एलहुँ आ मिथिला दर्शन भेट गेल मिथिला मिहिर भेट मिथिला मिहिर के किया एते सर्कुलेशन छलै जे ओ डोर टू डोर ओकरा तऽ इंडियन नेशन अथी सब बांधल छलैया सबके उपलब्ध छलैया भेट गेल एखन जे छै से इच्छा छै मुदा ओकरा उपलब्धता के समस्या छै मैथिली के भक्ति अछि हमरा चाहे छी भेट मुदा ओहि बाना नहि ने हम बान्हब

ओ अथी सँ व्यापक रूपसँ ओकरा ओ व्यवस्था ओहिसँ बेसी इण्डियन नेशनके छलै ओ तऽ सौँसे देशमे आनो आनो ठाम जे से पठबै छलैए मुदा जे व्यक्तिगत स्तरपर जे से करऽ चाहत तऽ ओ रजिस्ट्रीसँ पठौतै ओना पठौतै तऽ भेटतै नहि तऽ ईसब जे से कने गैप बीचक जे गैप छै बहुत भऽ गेल ओ ओ बेसी ओ बेसी भऽ गेलैया हां एहि पे एकटा बात कहना चाहबै जे हाँ। वाची गामक स्टॉल पर डेढ़ साल रहै छलै सब हर गाम से लोग अबै छलै आ गाम में किनै छलै हाँ। हैया दरभंगा में दूटा स्टॉल पर रहै छलै मधुबनी में एकटा स्टॉल पर रहै छलै लेकिन

ओकर जे छै ओकर व्यवस्था जे छै सर्कुलेशन के से हमरा लोकनि से नहि कऽ सहयोग नहि छै बाबा सबसँ पैघ छै जे सहयोग सबसँ पैघ छै सही हँ से से नहि छै या हिनके पत्रिका ई एक एकटा एक पठबै छथिन दरभंगा पठा देलखिन एक मुदा ओ जिनका पठबै छथिन पन्द्रहटा ओ तऽ मानि लिअ जे हम जे से लै छी ई जैसे दसटा जैसे पठा पठा देलखिन जो सी एम कॉलेजके प्रोफेसर छथि तिनका पठा देलखिन मानि लिअ आब ओ हुनका जखन फुर्सत जे हेतनि हँ, तखन ओ ई- मोटरसाइकिल पर ई- आबि कऽ ओ हुनका तऽ हमरा एहिठाम आबि कऽ जे से देबऽ पड़तनि तखन ओ देता ओहिमे जे से पाँच दिन सात दिन दस दिन नहि ई कहलियै एहिमे दोसरो दोसरो केना असुविधा होइ छै नहि अबै रिटर्न हँ, नहि अबै हँ, हँ। एच व्हीलर जे दरभंगामे अछि ओकरा आठ वर्ष घर बाहर गेलै हँ हँ लगातार सब जी एकोटा पाइ नहि देलकै केओ सएह कहै छियै नहि दै छियै नहि ने दै छै। जयनगर मे जे छै हाँ, से- से- ओ- ओकरा बिका जाइ छै बिका जाइ छै एकर अर्थ जे छै लोकके पढ़बाक इच्छा छै कि नहि छै सबटा बिकाए छै मुदा पाइ नहि जकरा दै छै। माध्यमसँ अहाँ पठौलियै यए ओ ओकरा ओ लाभ भऽ गेलै ओ अहाँके पचा लेलक अहाँके नहि देलक अहाँ कतेक बेर पठेबै ई सब जे पिछला जे समस्या छै ई एखन मैथिली ले हमरा लगैए सबसँ पैघ ई अ, समस्या छै दर्द छै दुख छै बहुत किछु छै पत्रकारिता बहुत आर हमरा लगैए काल्हि जेना अ, रंजू दीदी और कु- कुणाल जी वाला परिचर्चा अंतहीन हरि अनंत हरि कथा जे छै हरि अनंत हरि कथा अनंता तऽ ई छै जे पत्रिका अनन्त आओर ओकर जे व्यथा छै सेहो अनन्ता छै तऽ ताहि दुआरे आब एहि सभाके हमसभ एखन कनि विराम दै छी भोजन लए आओर भोजनके बाद हमसभ जुटबै जे एकटा साहित्यके अलग अलग धारा बना देल गेलै ताहिमे से एकटा छै स्त्री विमर्श स्त्री एकटा चीज भऽ गेलै जकरा कि अलग कऽ देल गेलै हँ आ पहिने हमसभ भोजन लए जाइ छियै माफ करबै चलिए पहिने भोजन लए भोजन कऽ कऽ भोजन हँ व्यथा कनि दुःख बेसी बढ़ि गेलै है तऽ ओकरा आब भोजनसँ भरबाक चाही